א גוטן טייערע אידן, און שלום עליכם צו גוט געלט. וואס הייסט גוט געלט? גוט געלט מיט חיים עקשטיין. חיים עקשטיין, קודם לאמיר זאגן ווער ער איז, ווייל איך גלייב אז די עולם, רוב עולם מסתם האט שוין געהערט דעם נאמען, און מען הערט אים געווענטליך בשייכות צו פיינענס. איז חיים עקשטיין האט זיך באקאנט געמאכט מיט זיין חתונה טשעלענדזש, האבן זיי חתונה מאכן פאר ביליג, ער האט זיך ער האט זיך באקאנט געמאכט מיט זיין פעסיוו אינקאם טשעלענדזש, חיים עקשטיין איז באקאנט אלס מיט זיין קאונסלינג סערוויס וואס ער גיבט פאר פינאנציעלע ענינים, און קודם לאמיר זאגן וועגן קודם א גוטן חיים א גוטן חיים שלום עליכם. א גוטן ר' פנחס, ס'געוואלדיג צו זיין דא מיט דיר. יא איז קודם לאמיך מסביר זיין פארן עולם צוזאמען יא וואס דא איז געשעהן, וואס איך האב געהאט די זכיה אז וואס אונז האבן געהאט די זכי' אז דו זאלסט מקדיש זיין פון דיין טייערע צייט פאר עפעס וואס וועט זיין האפענטליך א קאנטיניועישאן וועכענטליך יעדן דינסטאג מסביר צו זיין צו רעדן מיט מיר מיטן עולם פארשידענע פרטים פארשידענע טערמס ווערטער פון די פינאנציעלע וועלט מיט וואס מען באגעגנט זיך כסדר אבער וואס איך און איך גלייב אסאך אנדערע ווייסן נישט וואס דאס מיינט. אקעי סאו. אקעי, אדרבה ואדרבה. איך האב ספעציעל ליב צו רעדן דא, ווייל איך ווייס ווען איך רעד דא איין ווארט, איז קען איך מיט איין מינוט וואס איך ספענד דא, אזוי ווי איך האב געספענדט אפאר טויזנט מינוט צו העלפן א צווייטן. אדרבה. וואו.
סאו וויאזוי דאס איז געשען, און איך האב דיר שוין געהאט געזאגט אז איך האב א, ס'איז דא א אפטיילונג דא אויף קול מבשר, אונז איז א שכן דא, א שכן מיט גוט געלט, דאס הייסט גוט געפרעגט. איז א שכן איז א קרוב אויכעט, זיי האבן די זעלבע ערשטע נאמען, און מענטשן שיקן דארטן אריין שאלות, און איך פרוביר מברר צו זיין די תשובות און איך ענטפער עס. איז דא פארשידענע סוגים פון שאלות וואס איך קען נישט ענטפערן, און איינע פון די איז די עניינים פון פיינענס, וואס איך קען נישט ענטפערן ווייל איך ווייס נישט. איך קען נישט קיין סטאקס, איך קען נישט די סטאק מארקעט, איך קען נישט קיין פיוטשערס, איך קען נישט קיין באנדס, און איך קען נישט. זעסט, איך ווייס אפילו נישט וואס נאך צו זאגן, וואס נאך איך קען אלץ נישט. יא, אבער איך ווייס דו קענסט עס יא, האב איך מוכרח געווען צו רעדן צו דיר און דיך בעטן, דו טוסט אסאך צו העלפן אנדערע אידן מיט שערן אינפארמעישאן, זיי עדיוקעיטן און גיידן, אפשר וואלסטו מסכים געווען ארויפצוקומען דא יעדע וואך? בקיצור, די, מעג אויספירן, די וואס דו האסט מיר געזאגט איז, לאמיר אנהויבן, טוסט עס גערן, און. לאמיר זעהן ווי ווייט מ'וועט קענען עס טראגן, וויפיל דיין וויפיל צייט דאס קענען זיך ערלויבן מקדיש צו זיין פארן עולם לתועלת הציבור, יא? אדרבה ואדרבה בעזר השם. אקעי, און אזוי זעמיר אונז אנגעקומען דא, גוט געלט, א סעריע וואס כ'האף עס וועט זיך ציען גאר לאנג ווייל איך בין זיכער אז ס'איז דא אסאך אינפארמעישן וואס דו האסט צו זאגן וואס מענטשן ווילן הערן וואס קען זיין נוצבאר פאר זיי. סאו לאמיר גראד גיין צום ענין, און איך וועל זיך ערלויבן צו פרעגן די ערשטע שאלה, מו איך מיין אז ס'איז זייער א בעיסיק שאלה, לאך איך שוין מיר אויב ס'איז גאר בעיסיק, אבער ס'איז דא אזא זאך ווי די סטאק מארקעט, יא, ס'איז דא אזא מין, כ'ווייס נישט צו ס'איז א פיזישע זאך, צו ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, וואו ס'איז, וואס געשעהן דארטן, כ'ווייס נאר אז ס'איז א פלאץ וואו ס'איז דא אסאך עקטיוויטי, ס'טוט זיך דארטן אויף כח ווייל ער איז יעדן טאג אין די נייעס דער סטאק מארקעט, און מלאכים ושרים ציטערן פון אים. וואס, א גוטן צו חיים, וואס איז די סטאק מארקעט? יא, פאר איינער וואס ווייסט נישט וואס די סטאק מארקעט איז, זעט עס אויס ווי עפעס א, עפעס סתם אזוי א דמיון, אזוי ווי עפעס א טשעס געים, ווי עפעס א בארד וואס מען שפילט מאנאפאלי אדער מען מאכט זיך משוגע סתם מיט נומבערס, מען קוקט עס נישט אן ווי קיין עכטע זאך, און ס'איז דא אין די סטאק מארקעט דאס אויך. נישט אז ס'איז נישט דא. ס'איז דא אז ס'איז דא דאס אויך און פאר מענטשן וואס ווייסן נישט וואטס גאואינג אן, פאר אזעלכע מענטשן לכאורה אין זייער קאפ איז די גאנצע סטאק מארקעט אויף די וועג, באט ס'איז ווייט פון דעם. ס'איז דא ריזענעבל זאכן, ס'איז דא פעסטע זאכן, ס'איז דא יסודות'דיגע זאכן, ס'איז דא לופט אויך, ס'איז דא ספעקולעישאן, ס'איז דא געמבלינג, ס'איז דא אלע מינע זאכן קענסט דיך אנטרעפן ווען דו טאטשט אן אזא זאך וואס ס'ווערט אנגערופן די סטאק מארקעט. סאו וואס איז די סטאק מארקעט באמת? אן די געמבליק, אן די זאכן, לערן מיט מר. אלף בית. סאו די סטאק מארקעט, אז מ'וויל קוקן אויף אלף בית, לאמיר אנהייבן וואס ס'מיינט א קאמפאני וואס ווערט געליסטעט אויף די סטאק מארקעט. דאס מיינט, וואס ס'מיינט, נעמסט א קאמפאני, א עווערידזש קאמפאני, וואס יעדער קען, איך מיין יעדער ווייסט פון מייקראסאפט קאמפיוטערס לאמיר זאגן, סאו מייקראסאפט, מייקראסאפט איז א שטארקע קאמפעני, פון די שטערקע פון די שטערקסטע קאמפעניס אין די וועלט,
מייקראסאפט פראדוסט א געוויסע אייטעם, ס'פראדוסט א געוויסע סערוויס, ס'מאכט קאמפיוטערס, ס'מאכט קלאוד, ס'טוט זייער אסאך זאכן וואס די וועלט דארף האבן, וואס די וועלט נוצט, און די וועלט באצאלט געלט פאר מייקראסאפט כדי צו באקומען די סערוויס פון מייקראסאפט, מייקראסאפט איז אויף די סטאק מארקעט, וואס איז מייקראסאפט? פארשטייסט אריין אז מייקראסאפט איז נישט סתם לופט, וויאזוי איז מייקראסאפט אנגעקומען צו די סטאק מארקעט, ווער האט אים אינטערדוסט, וואס איז די גאנצע, וואסערע געשעפט האט ער, ווען איך רעד פון מייקראסאפט און די סטאק מארקעט. איז די די יסוד איז, ס'דא צוויי זאכן וואס איך מיין אונז זאל מיר אויף דעם פאוקוסן, און אז מ'פארשטייט די צוויי זאכן האט מען א ריכטיגע יסוד. די ערשטע נקודה וואס אונז זאל מיר פאוקוסן איז אויף א זאך וואס ווערט אנגערופן א IPO, IPO מיינט אינישעל פאבליק אפערינג, אינישעל מיינט א ערשטע, פאבליק פארשטייסטו וואס ס'מיינט, אפערינג מיינט א הצעה פאר די פאבליק. א פארשלאג. א פארשלאג, א פארשלאג פאר די פאבליק. וואס דאס מיינט איז אזוי. לאמיר זאגן אז מייקראסאפט איז א קאמפעני פאר איך ווייס דרייסיג פערציג יאר צוריק און זיי דערזעהן זיך אין א פראבלעם אז זיי דארפן גראוען זיי דארפן וואקסן זיי האבן נישט גענוג געלט צו וואקסן יא ס'איז א קאמפעני ערגעץ אין אמעריקא זיי פראדוסן א געוויסע סערוויס וואס די עולם לאווט און די עולם ס'איז א געים טשעינדזשער ס'טשעינדזשט די וועלט כ'מיין פלוצלינג איז דא קאמפיוטערס אין די וועלט יעדער איינער קען האבן א קאמפיוטער, אבער אזא סערוויס באלאנגט צו גיין אין די גאנצע וועלט, באלאנגט נישט צו בלייבן אין אמעריקע, ס'באלאנגט צו גיין איבעראל. סאו מייקראסאפט וויל ווערן גרעסער און מאכן מער קאמפיוטערס? וויל ווערן גרעסער, אבער לאמיר עס אנשטאטס נאר רופן זיי ווילן ווערן גרעסער, זיי ווילן ווערן מעגא גרויס. יא. זיי ווילן ווערן דאס וואס זיי זענען געווארן. אהא, אקעי.
וואס טוט מען ווייטער?
נישט דא קיין געלט, דארף האבן אסאך אסאך אסאך געלט פאר דעם, סיי צו פראדוסן גענוג סחורה, סיי צו מאכן גענוג מארקעטינג, סיי צו קענען דורכגיין אלע גאווערמענט ביוראקרעסיס פון די גאנצע וועלט. וואס טוט מען? קיצור, מייקראסאפט זיי ווערן גאר גרויס קאסט גאר אסאך געלט, און מייקראסאפט האט נישט יעצט דאס געלט, וואס טו איך? יא, האבן זיי אסאך אפשענס. איינס פון די אפשענס איז צו זען צו עס איז דא גענוג גענוג בענקס וואס וועלן זיי געבן די לאונס וואס זיי דארפן. אבער געווענליך אין אזא פאל זענען זיי זייער לימיטעד. איז איינס פון די וועגן וויאזוי זיי קענען רעיזן קעפיטעל, אויפקומען מיט געלט. איז דורך א זאך וואס ווערט אנגערופן מאישו צדק. מאישו צדק מיינט אז מען נעמט די שוויות פון די קאמפאני, וויפיל די קאמפאני איז ווערט, לאמיר זאגן אז די קאמפאני איז ווערט, איך גיי מאכן סתם א קרעיזי משל, ס'איז זיכער ווערט סאך מער, באט לאמיר זאגן סתם פאר די סימפליסיטי אז ס'איז ווערט הונדערט טויזנט דאלער,

דאס מיינט אין אנדערע ווערטער. סעק מיר חיים און ר' שומאכער איך האב פארשטאנען אז מייקראסאפט באשטייט יעצט פון טויזענט שטיקלעך יא? און יעדע שט. וואס זאג איך? מאך א טעות. מייקראסאפט באשטייט פון הונדערט שטיקלעך? הונדערט שטיקלעך. און יעדע שטיקל איז ווערט טויזענט דאלער? יא. און דרייסיג אזעלכע שטיקלעך שטעל איך ארויס פאר סעיל? יא. דרייסיג שטיקלעך פון מייקראסאפט ווערט ארויסגעשטעלט אויף א טיש, מען גייט צום מארק, ס'דא א טיש, מייקראסאפט שטייט דערויף, יא, און אויף די טיש איז דא דרײַסיק שטיקלעך, יעדע שטיקל האט א פרייז, ס'איז די זעלבע פרייז, טויזנט דאלער, און ווער ס'וויל קען קויפן. יא, סאו לאמיר זאגן אז, לאמיר זאגן מאכן א משל אז אז מייקראסאפט האט געהאט איין בעל בית ביז יעצט, ביז יעצט איז די בעל בית פון מייקראסאפט געווען א גוי וואס הייסט דזשאני, אקעי.
סאו דזשאני איז געווען ביז יעצט באבוס אויף א קאמפאני וואס לויט וויאזוי אונז האמיר געשמועסט האט עס א ווערט פון הונדערט טויזענט דאלער. יא.
זאגט דזשאני, כ'קען נישט טראגן מייקראסאפט, ס'זאל ווערן ווערט וואס איך וויל מייקראסאפט זאל ווערט ווערן, כ'האב נישט קיין געלט. סאו זאגט דזשאני, יו נאו וואט, כ'גיי אונז מאכן א אינטערעסאנטע זאך, כ'גיי אוועקגעבן דרײַסיק פראצענט פון מיין שאר, פון מיין אונערשיפ, פון מיין בעלות אויף מייקראסאפט, אין עקסטשעינדזש כדי צו באקומען דרייסיג טויזנט דאלער, וואס די דרייסיג טויזנט דאלער גייט מיך העלפן טראגן מייקראסאפט אז ס'זאל ווערן מער ווערט הונדערט מיליאן דאלער. סאו קומט אויס אפילו טאקע איך דזשאני בין נאר געבליבן מיט זיבעציג פראצענט, אבער מיין זיבעציג פראצענט ביז היינט איז ווערט זיבעציג טויזנט דאלער, אויב גיי איך אוועקגעבן דרייסיג פראצענט פאר דרייסיג טויזענט דאלער גייט מיין זיבעציג פראצענט אפשר ווערט זיין מיליאנס און מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, וועגן דעם בין איך עס גרייט צו טוהן. סאו דזשאני נעמט שותפים דא בעצם? ממש אזוי, דזשאני נעמט ממש שותפים, נישט קיין משל אפילו, דזשאני גייט און נעמט שותפים, יעדער איינער וואס האט געקויפט א חלק פון מייקראסאפט פאר טויזענט דאלער איז יעצט א איין פראצענט שותף, אויב איינער האט געקויפט צען חלקים פאר צען טויזנט דאלער איז ער א צען פראצענט שותף. ווען מייקראסאפט גייט ווערד ווערן וואס דער דזשאני חלומ'ט אז מייקראסאפט גייט ווערד ווערן, גייט יעדער איינער וואס האט געקויפט די עדס, ווילאנג ער וועט עס האבן, עט ער ווערן מיט אזויפיל פראצענט פון אזא ריזיגע נאמבער וואס מייקראסאפט איז געווארן. אקעי. סאו, לאמיך עס איבערזאגן אין א ווארט, זאג מיר אויב כ'האב גוט פארשטאנען. מייקראסאפט וויל וואקסן. און ער האט נישט קיין געלט, עס קאסט אסאך געלט צו וואקסן זיך אויסצוברייטערן, און די אונער פון מייקראסאפט האט יעצט נישט דאס געלט דערפאר, האסטו געזאגט חיים עס איז דא נאך וועגן ווי אזוי ער קען אויפקומען מיט געלט, און איינע פון די וועגן וואס מייקראסאפט האט למעשה אויסגעקליבן איז געווען אז ער נעמט שיתפים, יא זיין קאמפאני איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער, ער צוטיילט עס אין הונדערט חלקים, יעדע חלק איז ווערט טויזענט דאלער, און ער שטעלט ארויס געוויסע חלקים, א געוויסע פראצענט פון די קאמפאניס, הייסט א געוויסע נומבער פון חלקים, שטעלט ער ארויס פאר די פאבליק ווער ס'וויל קען קויפן, יעדער וואס קויפט איז אזא איז א פראצענט, איינער וואס קויפט א שטיקל איז איין פראצענט שטיק איין פראצענט שותף אין די קאמפאני, מ'קען קויפן אפאר שטיקלעך, לאמיר זאגן פינף, איז מען פינף פראצענט שותף אין די קאמפאני, וואס די באבוס פון מייקראסאפט פארדינט פון דעם איז ער האט יעצט קעש און ער קען אויסברייטערן די קאמפאני, הגם ער בלייבט יעצט מיט א קלענערע פראצענט שותפות, ער אוינט שוין נישט די גאנצע קאמפאני, ער מוזט אוועק געבן די בעלות פון א חלק וואס ער האט פארקויפט, האט ער אבער יעצט ליקויעט דעם קעש, וואס קען אים מאכן אז זיין חלק אליין זאל אים ווערט זיין מער ווי פריער די גאנצע קאמפאני צוזאמען. דאס איז די נקודה. יא, סאו לאמיר זאגן, לאמיר זאגן אז ס'איז געווען ווערט די גאנצע קאמפאני ביז יעצט הונדערט טויזנט דאלער, און דזשאני'ס חלק ווייל ער האט אוועק געגעבן דרייסיג פראצענט איז יעצט ווערט זיבעציג טויזענט דאלער, און ער האט טאקע מצליח געווען מיט זיינע פלענער און יעצט איז די קאמפאני געוואקסן צען מאל, צען מאל צען מאל הונדערט טויזענט דאלער איז א מיליאן דאלער, סאו יעצט איז די קאמפאני שוין ווערט א מיליאן דאלער, קומט אויס אז דזשאני'ס זיבעציג טויזענט דאלער איז היינט ווערט זיבן הונדערט טויזענט דאלער,
אנשטאט אנפאנג וואס ער האט געהאט טאקע הונדערט פראצענט, אבער אנפאנג זיין הונדערט פראצענט איז געווען הונדערט טויזענט דאלער, יעצט איז זיין זיבעציג פראצענט זיבן הונדערט טויזענט דאלער. מוראדיג מוראדיג קלאר מוראדיג פשוט. סאו די סטאק מארקעט איז, ס'איז דא אזא זאך ווי א ריזיגע שאפינג מאל, יא, א דעפארטמענט סטאר וואס פארקויפט כל מיני זאכן, האט סעקשאנס, האט עסקן, האט קליידער, און האט לעקטעראניקס, און איך ווייס וואס נאך, און האט אויך א סעקשאן פון קאמפאניס, מען קען קויפן א שותפות א חלק אין א קאמפאני, און די סעקשאן אין די עולם המסחר הייסט סטאק מארקעט, דארטן האנדלט מען מיט חלקים מיט פראצענט שותפות'ער אין פארשידענע קאמפאניס וואס, ווי דאס געזאגט, זענען געגאנגען פאבליק, זענען געגאנגען פאבליק מיינט עס אז זיי האבן געגעבן א געלעגנהייט פאר המון עם צו קויפן א סטעיק אין די קאמפאני, צו האבן א געוויסע פראצענט שותפות דערין, און באקומען די רווחים אויך, זיין פראצענט פונעם רווח, לאמיר זאגן די, יא? שטימט וואס איך זאג? ס'שטימט וואס דו זאגסט אז דאס איז די חלק פון די סטאק מארקעט וואס ווערט אנגערופן IPO, אינישעל פאבליק אפערינג. דאס איז דרײַסיק יאר צוריק ווען מייקראסאפט איז געגאנגען פאבליק. היינט איז עס סאך סאך ווייטער פון דעם און דאס איז א עקסטערע שמועס. אבער דאס איז אינישעלי ווען א קאמפאני קומט אן אויף א געוויסע מצב וואס די קאמפאני איז געווען ביז היינט געאונט פרייוועטלי, א פריוואטע מענטש אדער פריוואטע שותפים האבן געאונט די קאמפאני, און זיי מאכן אפ אז כדי צו טראגן די קאמפאני צו די נעקסטע סטעפ, צו די נעקסטע לעוועל, צו די נעקסטע דרגה, דארף מען זען צו האבן נאך געלט, און די וועג וויאזוי ס'לוינט זיך פאר יעדן איינער וואס איז דא א שותף צו רעיזן, צו אויפקומען מיט די געלט צו טראגן די קאמפאני צו ווי אונז וויל מיר עס טראגן, איז דורכן געבן סטאק פאר די פאבליק, און דעמאלטס טוט מען די פראסעס וואס אונז האמיר דא געשמועסט, אז מען נעמט די קאמפאני, מען עוועליועט עס, מען שאצט עס אפ, מען דארף דורכגיין א גאנצע גאנצע ביוראקראטישע סיסטעם וואס דאס איז א עקסטערע שמועס, און מען לאזט ארויס פאר די עולם א מען ריליעסט שעירס מען געט שעירס פאר די עולם וואס די עולם קען קויפן וואס דאס ווערט אנגערופן ווען איינער קויפט דארטן א שעיר אז ער קויפט א IPO א אינישעל פאבליק אפערינג דאס איז נישט וואס מען זעט יעדן טאג די מארקעט גייט ארויף און גייט אראפ דאס איז די ערשטע מאל וואס דאס געשענט און איינמאל דאס איז געשען האט מען געענדיגט די חלק פון פון פון אישוען סטאק פאר די קאמפאני. אקעי פיין סאו ר' חיים איז בעצם וואלט איך געטראכט, כ'ווייס נישט ס'וואלט געווען בעסער אדער נישט, אז דאס זאל זיין אזוי די סעריע זאל זיין לאמיר זאגן א עדיוקעישאנעל קורס אין די סטאק מארקעט בכלל, אבער און כ'ווייס אז דאס טוסטוך, דו טוסט עס אלס א קאנסאלטענט פאר פאר מענטשן, און כ'האב א חשש אז ווען איך וואלט דיר דאס געבעטן אז זאלסט עס טון דא און געבן די זעלבע אינפארמעישאן פארן עולם פאר פרי, כ'בין נישט זיכער אז וואלסט אפגעזאגט. אבער למעשה דאס איז דאך א לענגערע זאך און ס'איז יוניק פאר יעדעם, און וועגן דעם געסטו וואן אן וואן מיין איך קאנסאלטענט דאס אויכעט, ניין? כ'ווייס דו געסט קלעסעס מיט קאורסעס מיט זאכן, אקעי. איז דא וואלט איך דיך געבעטן אויף וויפיל דו קענסט אונז געבן צייט יעדע וואך, לאמיר זאגן אזוי ווי פֿופֿצן מינוט בערך, און זיין א דיקשענערי כ'על דיך פרעגן ווערטער וואס מ'ווארפט ארום בשייכות מיט די וועלט פון פיינענס, עס געבן א פשוט'ע הסבר אז אויף אזויפיל אז ווען איך ליין אדער איך הער דערוועגן זאל איך האבן א אהנונג פון וואס מ'רעדט. אדרבה ואדרבה און קוק אן, מ'וועט פרובירן, מ'וועט זען וויאזוי ס'גייט פאר די ערשטע פאר וואכן, מ'וועט זען וויאזוי די עולם האט הנאה און וואס די עולם דארף באמת, און מ'וועט עס נעמען לויט די לעוועל אוו קאמפלעקסיטי וואס די עולם האט.
אקעי. סאו ר' חיים, אויב מענטשן האבן שאלות, אויב וויל וויסן פירוש המילות פון זאכן, אזוי ווי איך האב יעצט געטון מיט דיר, קען מען דיך פרעגן שאלות, מען קען שיקן ערגעץ שאלות און דאס דאס אדרעסירן אין פיוטשער אין די קומעדיגע שמועסן, די שמועס אין די קומעדיגע גיט געלט. קוק אן, כ'האב כ'האב א פאון נומבער וואס איך קען לאזן וואס מען קען דארטן שיקן א טעקסט אויב מען וויל פרעגן טעקסטן א שנעלע שאלה, אדרבה אז מען וועט אנקומען צו עס וועט זיין וועל איך פרובירן עס צו אדרעסן, אדער א אימעיל.

דאט קאם, עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, שיק א אימעיל אדער א טעקסט און בלי נדר לאמיר זען וויאזוי וויאזוי ס'יבאפט זיך די די די גיט געלט סעקשאן און לאמיר לאמיר זען צו מען קען וויפיל מען קען עקאמאדעיטן די עולם. און א גרויסן באמת נאכאמאל א גרויסן גרויסן שכוח ר' חיים פארן מאכן די צייט איך ווייס דו ביסט א פארנעם איך ווייס באמת אז ביסט א פארנומענע מענטש און אונז קען מיר זיך אינדרויסן פון די ראם דא אויכעט אינדרויסן פון די קאמאוואסער פראגראם, איך ווייס ביסט עכט א ביזי מענטש, און איך ווייס באמת אפצושאצן די חשיבות אז דו געסט אוועק צייט דא לתועלת הציבור צו העלפן אנדערע אידן, איך קוק ארויס זיך צו זען נאכאמאל ביי גוט געלט נאמבער צוויי, מער צו שם קומענדיגן דינסטאג. בעזר השם אז איך זעה מענטשן זענען סוקסעספול מיט די אינפארמעישן וואס מען פראווייד דא, והא יזע שכרי.